Үөрүүлээх күнүнэн ол дьон бары иһиэхэх эрдэ буоллун. Бүгүн манна Ытык Таатта сиригэр Амматын нэһилиэгэр үөрүүлээх түгэни бэлиэтээри муһуннубут. Сахалыы сиэринэн өбүгэ үгэһинэн аал уопутун оттоммут алгыста аныгын. Уһун, тымныы кыһыннаах Ирбэппурдаах Сахабыт сиригэр Үмнүү кыһыммыт буркайар оройугар аҕа саастаах ытык кырдьаҕастарбытын сылаас дьиэҕэ киллэрэр үөрүүлээх үтүө күммүт үүннэ. Аал утум иччитэ, былдьабытык, хатан тимириэһэ кэм Анаан астаммыт арыылаах аһынан айах тутарбын көҥүллээ дуу? Ааллыбым иккитин. Арыылаах аһынан айах тутабын арыылаах саламаатынан күндүлүүбүн. Ийэгээр икки атахтаах күн сирин көрүөҕүттэн көрөн-харайан, алааскынан сыдьаайан, аһыыр аспытын буһаран итиинэн илгийэн иэримэ диэбитин ититэн көрөн-харайан кэлбитин дии бүгүн эмиэ кырдьаҕас ытык-мааны дьоннорбутун сылаас дьиэҕэ киллэрэр үтүө үөрүүлээх күммүтүгэр арыылаах аһынан арыылаах алаадьынан алгыстаах тылбытын тиэт арчылаар аҥаччылаа диэн күндүлээтэҕим буоллун

бүгүн иһи нэһилиэкпитигэр биир кэрэ бэлиэ күн тосхойдо. Ол курдук нэһилиэкпит биир эргэ туһата оһох турбут тутуута саҥа тыыннанан дьоҥҥун урукка туһалаах дьиэҕэ кубулуйан бүгүн үөрүүлээхтик ону бэлиэтиир көмүтүннэ дьоҥҥо нэһилиэк алтатын аатыттан Бүгүҥҥү күргүөккүнэн эҕэрдэлиибит. Нэһилиэк кырдьаҕас нэһилиэк биһиэнэ. Сыллата дьоммут-сэргэбит сааһыран иһэллэр. Орто ааспыт биэһэн биир саас ити үрдээх улахан. Янан сыллата аастаах аастаах дьоммут биһиги көрүүбүтүгэр, көмөбүтүгэр наадыйаллара элбээн иһэр. Ол мэлдьэх буолбатах. Онотон бу дьиэ киириитэ, аһыллыыта бу балаһыанньаны проблеманан туоратарга биир күүс буолуоҕа, көмө буолуоҕа диэн тоҕо этэргин билиһиттэн дьоннорбут дьиэлэрин уоттарын кыайан оттумматтар, көрүммэт дьоннор бааллар. Ол дьоннорго специально бу былаас буоллун диэн олох мустатын, акылаатын, уотун-күөһүн барыта уларыттыбыт. Оннуттан тустуунан хосторго быстыбыт. Биирдии киэҕэ өптөөх гына. Онон биһиги дьоммут кырдьар хаастарыгар хас олороллоругар ити дьиэҕэ олороллоругар үрдээх бастыҥалаах куттара көҥүллээн биһиги ытыктыыр киһибитигэр Александр Александровна Докумова дьиэ үлэҕэ киирэн малааһынынан иһитик истиник эҕэрдэлиибит элбэх үйэлиитин сылааһынан өрөмүөннэммит дьиэ барыбыт үөрүүтүн үксэтэн Уһун сылларга сылаас сырдык буоллун. Улахан үлэҕэ тус палаатын иһин эйиэхэ уҥуора суох сахалыы сайаҕас махталбыт этэбит. Үөрүү-көтүү үктэллээх, дьол-соргу тосхоллоох, чэгиэн туруктаах буол. Толкуйдаабыккыт тобула, санаабыккын саргылыы сырыт диэн алгыс бастыҥын аныыбыт. Нэһилиэк баһылыга Уунова, Сэмэй Сэмэхпитин туттарабыт тугута. Махтал уруу туттарабыт.

туоһалыыр киэбитигэр Марта оһуругу туттарабыт.
Онтон Степан Степановичпар уонна кини хамаандатыгар олох улахан махталбытын тиэрдэбит уонна хаамай дьэ дьиэ уот кини акылаата. Онон акылаатыгар сүүрэн-көтөн көмө буолбут уолбутугар Аркадий Павловичка эмиэ улахан махтал. Ону кытта дьэ бу биһи бэйэбит оҕолорбут, ыччаттарбыт кэлэннэр саба түһэн оҥорбут хамаандаҕа дьуукка барылыгар махтал уонна бэйэм однуобар Николай Семеновискэ куруутун махтал диэхэ кини оҥорбута көмөлөспүтэ элбэх оннук онон киэн туттабын уонна дьоттон кырдьаҕастар мин оттон бэйэм атын уопсайга олорор этим гынан баран манна кырдьаҕастарга кырдьаҕастары кытта киирээри хос атастаспыттарыгар үөрүүнэн атастаһан киирдим уонна оттон бу дьиэбити бары көрөн-истэн бэйэбит дьиэбит курдум мен холобура дьиэм аварийнай турар төһө да дьиэм таһы да хасты дьиэ баар гынан баран ону ол иһин мин маннаттан Сайын да олорооччубун, кыһын да олоробун уонна ата бэйэм диэм курдук барытын тутан хабан, таптаан олоруоххайын диэммин олорооччуларбар.
Иккис бу саҥа дьиэ, эргэ дьиэлэр эрбиэннээн Нэһилиэк салалтата бу туох чаастарыгар утары баран бу кыһанан дьиэни оттор, кыырар-харайар кыдьаастарга дьон мөлтөөн ийэ сыл аайы ууну учуоттаан Ыстапаан Сала салалтатына бу маннык дьиэлэри, барҕаллан турар дьиэлэри үлэҕэ киллэрэн, саҥа тыыннаан киллэрэн биэрбитэ олох махталлаах. Биһи бу дьаһалтаҕа нэһилиэк аатыттан